Essalowmalikim hormatly ildeşler. Men Allamyrat Rahym, Azatlyk Radiosynyň ozalky alyp baryjysy, redaktory. Bu gün iki müň ýigrimi-nji ýylyň on altynjy maýy. Men bu günki gepleşigimi Halka ýüzlenme diýip atlandyrdym. Oňam ýiti sebäbi bar. Sebäbi meň geçenki gepleşiklerimden soň käbir ildeşlerimiz kommentariýa üsti bilen, hat üsti bilen maňa sorag sorag beripdirler. Şolaryň içinden men käbirlerine jogap bermegi makul bildim. Indi öňi bilen meň ünsümi çeken zat ildeşlerimizden käbirleri bir kinaýa bilen sen mundan öň niredediň, nireden buradan çykdyň? Hawa, erkek bolsaň, ine ýurduň içine gel-de, ýurduň içinden hereket et-de diýen ýaly e, bir kinaýaly sözleri aýdýarlar-da. Indi men şolar ýaly adamlara aýtjak bir sözüm bar. Hawa, Biz ozal hiç ýerde gizlenmedik. Men öňem geçen gepleşigimde-de aýdypdym. Segsen do, ýaňky segseninji ýyllaryň ahyrlarynda, togsanynjy ýyllaryň başlarynda biz aktiw hereket edip, agzybirlik, oppozision agzybirlik halk hereketiniň düzüminde aktiw hereket edip, sizi, siziň ene-ataňyzy şol Nyýazowyň diktatura režimine garşy şoň di, e, şahsyýet kultunyň ösmeginiň öňüni almak üçin çagyryş edip, biz hereket etdik. Emma ne siziň özüňiz, ne siziň ene-ataňyz şo döwürde aýaga galdy, bul ugurda hereket etdi. Indem haçanda kimdir biri çykyp, şul ugurda birazajyk hereket etjek bolýar welin, ýurduň içine gel-de olar ýaly batyr bolsaň, erkek bolsaň diýlen ýaly sözler aýdýaňyz. Eger siziň özüňiz nusga görkezip bilseňiz, ýurduň içinde nädip hereket edip bolýanyny görkezip, Ýa-u eliňize plakat alyp, ynha Aşgabadyň merkezinde durup, Haramdag güm bol diýip bir ýazgyny ugradyň. Onda biz bararys. Eger şonam edibilmeýän bolsaňyz. A muňa deregem, hany, geliň-de ynha içine, ýurduň içine erkek bolsaňyz diýýän bolsaňyz, onda siz ýa-ha hökümediň adamsy, ýa-da siz baryp ýatan nadan, akmak, akyly ýerinde däl adam bolmaly-da. Öz edibilmeýän işiňizi kesegiden talap etmekligiň özi baryp ýatan nadanlykdyr. Şuny bilip goýuň-da. Şoň üçin olar ýaly prowokasion soraglary bermäň. Hawa, indi beýleki aýtjak zadym, adam şu dünýä gelende öňi bilen etmeli parzy özüne jogap bermeli, onuňam öz ýakyn hossarlaryna, maşgalasyna jogap bermeli. öňi bilen etmeli, ýerine ýetirmeli borjy, ana, şoň bilen baglanyşykly. Ýöne kimdir biri, şu borjunyň daşyndan ýene borj alyp, halkyň aladasyny etjek bolýan bolsa, kesekileň aladasy ugrunda birazajyk hereket edýän bolsa, oňa-da bir pitjiň atmaklyk, hä, bile işi beýdip etme, bile işi eýdip et diýlen ýaly akyl öwretjek bolmaklygyň özem bir gaty bir minnetdarlygyň alamaty däl. Eger özüňiz edibilmeýän bolsaňyz onda beýleki adamlara görmezçilik etjek bolmaňda men diýjek bolýanym. Hawa. Sebäbi eger öz eliňizde bir putaryk bar bolsa bir bize bildirer ýaly. Bir ýa-da hökümetiň hökümet bilen bir ýerlerde hyzmatdaşlyk edýän bolsak ýa bir hökümetiň bir buýrugyny ýerine ýetirýän bolsak, ýa şo ugurda hereket edýän bolsak, ýa bir ýerlerden ha korrupsiýa bilen meşgullanan bolsak, ýa bir parahorlyk bilen meşgullanan bolsak, onda-da, onda görkeziň. Men birine bir pretenziýa bildirsem, men şony delillendirip aýtjak bolýan. Geljekde-de delillendirip aýdaryn. Ýöne özüňiz hereket etmänem birazjyk hereket etjek bolýan adamlara ýaňky ýaly iýge sürtmekligiň özi ýerlikli zat däl. Hawa, indi ýaňky käbirler aýdýar, bu nä indi şu indi siz diýýär biraz geçenki çykyşlaryňyzda diýýär bir dogry bir aýdyň bir ýol görkezmediňiz, biraz kellämiz bulaşdy diýen ýaly soraglar berýärler-de, bize ýol görkeziň diýip. Bir indi bir zada düşünjek boluň da, şu hökman biri size ene şeýdiň, şeýdiň, şeýdiň diýip bir anyk ýol görkezmeli diýip düşünmäň. siziň özüňizden inisiatiwa bolmaly. Biz öz bilenimizi aýdarys. Ine, öz geçen tejribelerimizden, bu taýdyrda, günbatarda alyp beren tejribelerimiziň esasynda bir zatlar aýdarys. Ýöne ahyr soňy siz içinde ýaşap ýören bolsaňyz, ýa içine girip çykyp ýören bolsaňyz, şu zatlaryň esasynda özüňiz nähili ýagdaýda, nähili hereket etmelidigi barada özüňiz karar çykaryp, karara gelip özüňiz özbaşdak hereket etmegi öwrenjelik boluň. Hemme zady ýöne size biri barmak çommaldyp görkezmeli diýlen düşünjeden çykyň. Men şony aýtjak bolýan. Onsoňam ýaňky şol iýge sürtýänler bar. Hawa, siz niredediňiz, näme iş etdiňiz diýip. Şol ýaňky aýdyşym ýaly belli bir döwürde biz hereket etdik, ýöne şu halk taýýar bolmansoň biz şol oppozision işden birazajyk çekilmeli bolduk. Halk hakykatdanam taýýar däldi. Ony men näme üçin aýdýan? Sebäbi ana şol togsanjy ýyllaryň başlarynda-da, hatda sowet zamany döwründe-de, şu segseninji ýyllaryň ahyrlarynda-da ine mysal üçin un ýetmezçiligi we zat bolup, adamlara daýan ýerlerde edil häzirkisi ýaly un paýlanan döwürler bardy şu belli bir norma boýunça edil uruş döwründäki ýaly. Bir edil şon ýaly bir az bolmasa-da ýöne bir norma bilen. Şonda hatda käwagtlar adamlara, obalara un ýetmän, aýal-gyzlaň, erkekleň hem şu ýerli administrasiýanyň öňüne, kolhoz başlyklarynyň administrasiýasynyň öňüne çykyp, bir protest geçiren wakalaram, hadysalaram bolupdy. Hatda etrap merkezlerine baryp, şo taýda demonstrasiýa gurnan gezeklerem bolupdy adamdan. Ana biz şolar ýaly ýagdaýlarda da şol ýanky proteste çykan adamlar bilen bir swiýada girip şolar bilen baglanyşyp şolaň ýanyna baryp hem şul işleri bir azajyk guramaçylyk ýola goýmak üçin hem hereket edip gördük. Ýöne ahyrsoňy näme bilen tamamlanýardy? Ýanky şol adamlara bir ýarty-halta un berilýär welin, Barynyň sesi sem bolýardy, hemmesiniň onuň sesi ýatýardy. Ana şeýlelik bilen olaň aktiwligem soňlanýardy. Ana halkyň ýagdaýy şolar ýalydy. Hatda meň şo käbir egindeşlemiň bir diýýän sözi bardy-da, Eý, biz kimiň aladasyny edip ýörsay, o bular bir halta una satylyp ýören adamlar, ho, biz şulara demokratiýany öwretjek bolýasmy, biz şulara köpparçylygy öwretjek bolýasmy, näme öwretjek bolýas diýip bara. bir lapykeçlige uçurýan ýaşlar bardy-da şo wagt. Bir tarapdan hakykatdan hem şolaryň aýdýany dogrudy. Indi indi ýagdaý näme derejede üýtgedi? Indi şo döwürden kän zat üýtgedi. Indi men häzir seredip görýän-de. Indi arada bir hepde mundan öň Türkmenabadyň köçesini baglap bir topar aýal-gyzlar ýoly baglap şu un ýetmezçiligi sebäpli talap bilen çykyş edipdirler diýip habar geldi-de. Ondan soň soňy näme bilen gutardy? Şu Daşoguzdan getirilen çüýrü uny paýlapdyrlar ýaňky aýal-gyzlara, bar öýlerine e, gidipdirler, dargapdyrlar. Şeýdi bana otyrlar. Ana bar aktiwizmiň e, manysy şoň bilen hem gutardy. Ine gynansak da halkyň ýagdaýy şular ýaly bir gaty görmäň men şu halky e, bir aýakdan sürüp tankyt edýär diýip. Sebäbi indi 90-njy ýyllarda biz şu zatlary gördük. Şoň üçin hem biz lapymyz keç boldy. şul adamlary biz, şul adamlara biz nädip demokratiýany öwretmeli? Biz nädip şul adamlar bilen köp partiýalygy döredeli? O bir ýarty galta una satylyp ýören adamlar ha diýip bir agzybirligiň içinde aýdýanlar barda. Indi häzir seredip oturýas welin, ýene-de şo zatlar gaýtalanyp durda. Şoň üçin ine ondan oň üstesine bolýany bir halta una satyn alýar diýýärse. Indi häzir indi ana Mary welaýatynda, e, Lebap welaýatynda bolan tebigy heläkçilik bilen baglanyşykly ýagdaýda da görüp otyrys. Bir hökümetden ol bir halta un bermegä beýlede dursun, ol hiç zat eden owa hökümet. Özüm o haram dagam, inha meňa edýänim şul hani halk, hani siziň edip bilýän zadyňyz näme göreli diýlen ýaly hereket edýär ol. Bir birazajyk akylly başly prezident şu taýda bar, bir halka az-owlak bir kömek edip, şuny birden halk öjügäýmesin diýip bir küşüşdirjek bolubam hereket eder-de. A ol dynduwyň akyly şoňa-da ýetenok. Şuny birden halk gozgalaňa galaýmasyn diýibem alada-da galanok ol. Özüni alyp barşyny serediň-ä ol. Indi ha meň edýänim şu diýýä, men size unam berjekkä, men size bir şiferem berjekkä, bir kerpiçem berjekkä, hany siz edibilýän zadyňyzy görkeziň diýlen ýaly hereket edýär. Indi şu ýagdaýda halk guramaçylykly aýaga galyp bilmese, onda haçan aýaga galmaly? A biz ýaly oppozisionerler halkdan nämä garaşmaly? Indi halk bizden garaşýar. A siziň jogapkärçiligiňiz nirede? Biz kimiň öňüne düşmeli? Biziň öňümize düş diýýäňiz-de. Biziň öňümize düş diýip hem maňa hat ýazýarlar. Bilýäňizmi nähili hat ýazýarlar? Adyny, familiýasyny hem goýubilenoklar. Özleri hem daşary ýurtda ýaşap ýörler. Özleri hem aýdýar, ine sen diýýär, saňa ynanýas diýýär, ine sen diýýär, Berdimuhamedowa garşy şular ýaly batyrgaý çykyş edipsiň diýýär. Ýa öňümize düşübiljekmi? Hatynyň aşagynda-da golam ýok, kimiň adynam, adam familiýasynam ýok, anonim hat. A şolar ýaly birnäçe hatlar gelýär maňa. Indi siz daşary ýurtda oturyp, şolar ýaly balaňyzy dolduryp oturan bolsaňyz, a biz kime ýolbaşçylyk etmeli? A ýurduň içindäkiler nädip ony ýaly batyrgaý bolup bilsin, eger siz daşary ýurtda oturyp gorkýan bolsaňyz? Indi şu ýagdaý halkyň taýýarlygyny görkezýärmi? Men näme gaty görmäň men şeýle häzir gatyrganyp diýýän-la. Sebäbi men Azatlyk radiosynda işleýärkäm bir türk oglan bilen kärdeş boldum, şo özem türkmen gullugynda işledi-de. Şo bize gelýän hemme materiallary, halkyň berýän interwýularyny, şu anonim berilýän zatlary diňläp, diňläp, ahyr bir gezek aýdýar-da, Siziň halkyňyz nähili aýdýar? Biz diýýär, Türkiýede diýýär, gan döküp gurnadyk diýýär häzirki sistemany, syýasy sistemany. A siziňkiler diýýär, bir barmagynyň ganynam damdyrasy gelenok diýýär. A birini diýýär, ana diýýär, soraga çagyrypdyrlar diýip, bar ýöne e, tapbat uraýýar diýýär. O soraga çagyrylar, hawa käbirleri türmäde basylar. Ona biri ýazýar-da düýn ine şuň bilen baglanyşykly şu türk oglanyň aýdan sözlerini ýatlaýanda şu diýýär, türkmen halky hiç hili kynçylyk görmän diýýär, bir, bir zatlar gazanjak bolýar, demokratiýa isleýär diýýär, adalatly bir jemgyýet isleýär. O diýýär, nädip özleri tagalla etmän, o nirden ýokardan gelmelimişin diýýär. Şony geň berip menden soraýardy-da. Hawa. Ana, ana düýnüň günüň biri maňa ýazýar-da, şu diýýär, eger diýýär, biz diýýär, birden diýýär, gozgalaň tuduryp, hökümeti basyp aljak bolsak, olam birden ugruna barmasa diýýär-de, işimiz ýol almasa. A soň diýýär, Soň näme bolar diýýär. Soň diýýär, biz diýýär, hemmämiz diýýär, ony gyrmazmy, biz diýýär, türmä basmazmy, biz ýeke-ýeke çöplemezmi diýýär, şol işi gurnanlar diýýär. E, serediň, adamlar hemä öwrüşik isleýärler, özleri hem 100% garantiýa isleýärler. Bize diýýär 100% diýme, biz diýme ýaňky ýaňky sözüň aňyrsynda näme bar şo hatyň, ýaňky ýaňky ýigidiň ýazýan hatynyň aňyrsynda. Bizi birden niýe işimiz guralmasa nähili bor. şol hawa biz diýýär rewolýusiýa taýýar, ýöne ýüz prosent garantiýa gerek diýmek bolýar-da. Näme Ýewropa ýurtlaryny, Hytaýdaky demokratik ýurtlary e, garantiýa bilen gazandylarmy? Şolara garantiýa beren barmy? Hawa, hökümet saňa garantiýa bersinmi? Hawa, geçiriň rewolýusiýa, biz saňa degjekkä ýüz prosent garantiýa berýäs, ertir biz sizi çöplejek ýaly. Gara kim oňa garantiýa bermeli? Ýa men garantiýa bermeli? Ýa Hanmyrat Söýün garantiýa bermeli? Kim oňa garantiýa bermeli? Şol zatlardan gorkýan bolsaňyz, onda isläp oturmaň öwrülişigi, onda aglabam oturmaň. Men şony düşündirjek bolýan, şu zatlar, şular ýaly möhüm işler risksiz bolanok. Siz hem-ä öwrülişik isleýäňiz, hemem hiç hili risk riskiň size täsir etmeginden etmegini hem isläňizok. O nähili bolýar? O näde bol gazanylýan öwrülişik bolýar? Size öwrülişik isleýäňiz, maňa ýazýan hatyňyzda hatyň aşagynda adyňyzy goýmakdanam gorkýaňyz. Onda O nähili siz adam bolýaňyz? Nädip ol öwrülişik etjek bolýaňyz? Bir-biriňiziň kölegäňizden gorkup ýören bolsaňyz. Indi men şu taýda şol ýaňky ýene bir pikir gelýär-de. Şutada şu bolşewikleriň tejribesi bar-da, indi siz aýdýaňyz, biz onda nähili hereket etmeli? Ýa suwda bermelimi? Nähili ýol bar? Şol nähili hereket etmeliligini öwrenjek bolsaňyz, şol Ýewropanyň rewolýusiýasynyň birazjyk taryhyny öwrenjek boluň. Hatda bolşewikleriň ýaňky aýdyşym ýaly taryhyny öwreniň, şolar nähili hereket edipdir. Bolşewikleriň ideologiýasyny kabul ediň diýen bok. Şolaryň iş tejribesi bar, strategiýasy bar. Şolar nädip amala aşyrypdyr? Şolar ýerlerde işläpdirler. Şu iň bir ol daşda tokaýyň içinde ýerleşýän hutorlara, obalara baryp şo taýda agitasiýa propagandalaryny geçirip, şolar adamlary taýýarlapdyrlar. Ýerlerde ýaçeýka döredipdirler. Kerep ýaly ýaçeýka döretmeli hemme ýerde. Adamlary şu taýýar etmeli. Hökümeti kim agdarmaly? Biz berip berden agdarmaly. Men hök hökman häzir şu agdalyşyp geçirmek metodyny diňe şu ýol we başga ýol ýok diýen ýok. Ýöne bir zady üns berip görüň da şu indi daşary ýurtlardan size kömek geler diýip garaşýaňyz da bir ýerden biri kömek etmelidir diýip. Biz şu iş bilen 89-njy ýyldan bäri meşgullanýas. Halkara guramalaryna ýazmadyk ýerimiz galmady, ýüz tutmadyk ýerimiz galmady. Üns beriň. Her ýyl OBSE-iň Warşawada adam hukuklary boýunça ýygnagy geçirýär, konferensiýasy geçirilýär. Ana şo taýyp Türkmenistanyň oppozisiýasynyň wekillerem, ýöne graždan aktiwistlerem baryp her ýyl çykyş edýärler, bolýan zatlary jikme-jik düşündirýärler. Bi şo netije berýärmi? Netije berenok. Nähili netije berýär? Berýär netije, ony aýdaýyn. Indi ha aprel aprel aýynda OBSE-iň baş sekretary Türkmenistanyň parlamentiniň deputatlary bilen onlaýn konferensiýa geçirýär. Şu konferensiýada-da nähili baha berýär OBSE-iň başlygy Türkmenistandaky syýasy ýagdaýlara? Türkmenistandaky diýýär, syýasy öňe gidişliklere biz ýokary baha berýäris diýip bakasyny aýdýar. Onam Türkmenistanyň häkimiýetleri höwes bilen öz websaýtlarynda ýerleşdirýär. Ýa Türkmenistan.ru internet saýtynda dur. Bize diýýär, OBSE-iň Baş sekretary şular ýaly ýokary baha berdi Türkmenistanda bolýan syýasy özgerişliklere hem jemgyýet özgerişliklerine diýip. Ana, edilýän çykyşlaryň netijesi. Näme üçin bular ýaly guramalaryň başlyklaryna çenli, ýolbaşçylaryna çenli mahabatlandyryp otyrlar? Özüňiz pikir edip görüň. Onda belki bular aýyrmak isleýän däldir, şolar ýaly diktatorlar otursa belki bulara hyzmatdaşlyk etmek ýa başga işleri gurnamak belki aňsatdyr. Men muny ýöne ýerden aýdamok, sebäbi indi käbirleri aýdýardy, ana, ana aýtdyňyz diýýär, halkara suduna nädip tabşyryp bolýandygyny, nähili jenaýatlarda ýaňky haramdagy aýyplap boljakdygyny aýtdyňyz, ýöne indi şu ugurda bir özüňiz inisiatiwa alyp bir hereket edesiňiz gelenokmy diýip soraýaňyz-da. Hawa, meň hereket edesim gelýär. Ýöne, birinjiden-ä, buňa adwokatlar gerek. Men ýurist däl. Hawa, şonam Türkmenistanyň özi, türkmeniň öz wekilleri etmeli. Hawa, teklip ediň, geliň. Onsoňam, indi serip görüň, ine, aýdaly, ine, Sapar Yklymov çykyş edýär. Men ony bir ýazgaryp aýtdygym däl, ine, bir, men ol adama bir ýöne hüjüm etmek, hüjüm edip oturmak niýetim hem ýok. Ýöne biri halkara suduna tabşyrjak bolsa, kimiň elinde delil bar bolsa, ana şol adamyň elinde delil bar. Ýa şoň maşgala agzalary dereksiz ýitip gitdi türmelerde. Şoňa diňe bir Niýazow günäkär däl, sebäbi şu Berdimuhamedowyň döwründe-de şol adamlardan habar-hatyr berlenok. Berdimuhamedowyň günäsi şol. Näme üçin şol adamlaryň ykbaly barada, şolaryň nirki ýitirim bolandygy barada Berdimuhamedow habar berenok? Sebäbi şol dahylly, diýmek, şoňam eli bar, sebäbi şoň döwründe-de adamlaryň ölen bolmagy mümkin. Birgiden onlarça adamdan hiç, henizem habar-hatyr ýok. Ana, şol ynsanyýete garşy jenaýatçylyk kategoriýasyna girýär. Şoň esasynda halkara suduna berip bolýar. Näme üçin şol adamlaryň özleri hereket etmelidir? Näme üçin şolar adwokat tutunyp hereket etmelidir? Eger gerek ýerinde şo suduň özem öz hasabyna-da adwokat tutup berýär, eger şoň ugrunda birazajyk iş alnyp barylsa. Eger men şul işi men koordinirläp biljek. Men şoň üçin haýyş edýän, eger ýuristler bar bolsa, adwokatlar bar bolsa, maglumat toplap ýüz tutuň. Ýöne, indiki aýtjak zadym, şol halkara sudlary, Şo subut edip bolaýjak zatlaryň esasynda-da hökman Berdimuhamedowa çäre görer diýip garaşmaklygyň, şoňa umyt baglap oturmaklygyň özi ýerliksiz zat. Näme üçin bu taýda-da indi meni biziň indi hany apamyzy keç edýäňiz, näme üçin biziň ruhumyzy peseldýäňiz bu zatlary aýdyp diýen ýaly häzir kommentariýalar bar-da. Ýok. Biz haky öz-özüm illýuziýa bilen meşgullanmaň diýjek bolýan. Hakykatyň gözüne göni garamagy başaryň. Men näme üçin aýdýan şul şular ýaly zadada ýöne umyt baglap oturmaň diýip. Sebäbi ikinji wariantyna serediň, üçünji wariantyna serediň. Dürli wariantlara seretmeli. Ýöne häzir na suda tabşyrylyn ha diýip, ine häzir basym Berdimuhamedowy tussag ederler diýip umyt etmäň. Sebäbi edil OBSJ-iň hereket edişi ýaly sudlaram hemme wagt adalat düşedip oturanok şular ýaly zatlar. Ynha bir mysal. Ana Türkiýäň Türkmenistanda kösenden bir giden Türkiýe Türkiýäň firmalary bar. Näçe emläklerini ýitirdiler, bankrot boldular. Ana şolaň biri 2017-nji ýylda Türkmenistanyň hökümetine garşy e, ýaňky ýüz tutdy halkara suduna. Ene tek 7-nji e, e, aprelde de halkara arbitraž sudunyň hökümi çykdy. Nähili höküm çykdy? Berdimuhamedowyň hökümini hökümetini aklady. Hökümetiň hiç hili günäsi ýok. Bar günä Türkiýäň firmasyndan şun. Şol bir, bir firma tabşyrdy şol suwda ýüz tutdy. Olam Lotus Holding diýen gurum firma. Özem şo firmaň ejen çeken ýitgilerine seretseňiz, şo bolan waka seretseňiz, şu taýda Berdimuhamedowyň hökümetiniň doly günäli görnüp dur. Onuň üçin ýurist bolmagam gerek däl. Sebäbi iki iki taraplaýyn şertnama e, e, düzgünlerini ýerine ýetirmedi hökümet. Olara berilen kontrakty başga e, firmalara berdi. Awa. Şeýdip hem ýerine ýetirmedi hökümet öz borjuny şol şertnamaň talap edýän nemesi boýunça, düzgün boýunça. Ana, emma şu hukuknamalara garamazdan halkara sudy diktator aklap karar çykarýar. Şoň üçin meň aýdyp oturan zadym, meň aýtjak bolýan zadym şu, halkara guramalar, şuda-da Günbataryň strukturalary şeýle bir adalatlydyr diýip pikir etmäň. Gynansak-da, bu taýda-da bähbit oýnaýar. Sebäbi Berdimuhamedowyň arkasynda güýçleň durandygyna düşüniň. Ol Berdimuhamedowyň özi ýeke özi olar ýaly nadan, bilimsiz adam şeýdip häkimiýetde berk oturyp bilmeli däl o kellesi bilen. Arka, arkasynda bir şoňa bir ýardam berýän güýç bolmasa. Men ony ýörden ýöne ýerden aýdammok-da. Hatda Konstitusiýa seretseňem, şo soňky kabul edilen Konstitusiýada Berdimuhamedowyň hem ygtyýarlyklarynyň gaty çäkliligi görünýär. Men ýöne men bir mysal getireýin-de, şo geçen gezegem men Konstitusiýadan bir mysal getiripdim. Ha, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň elli üçünji maddasynda prezidentiniň prezidentiň ygtyýarlyklary barada aýdylýar. Ine, şu taýdan elli üçünji madda Türkmenistanyň prezidenti diýlip atlandyrylýar. Şu elli üçünji maddaň on ikinji bendinde ine şu bentde Türkmenistanyň prezidentiniň kimleri wezipä belläp bilýändigi aýdylýar. Mejlis, mejlis bilen ylalaşyp diýýär. Ine şu taýda prezidentiň häzir ygtyýarlygy hakda gürrüň edýär. Mejlis bilen ylalaşyp prezident Ýokary kazyýetiň başlygyny, baş prokurory, içeri işler ministrini, adalat ministrini wezipä belleýär we wezipeden boşadýar. Ana bar bolany. A beýleki ministrler nirde? Ol han ol goranmak ministrligi ministri, han ol milli howpsuzlyk ministri. Olar kim bilýär? A köp sany beýleki ministrler kim e, wezipä berilýär? Bu hakda hiç zat ýok. Ine şu prezidentiň ygtyýarlyklaryna degişli e, e, ýaňky bentlerde hiç zat aýdylan ýok. E, beý diýmek näme aňladýar? Diýmek, şol möhüm wezipeleri belleýän güýçler başga güýçler. Şoň üçin hem şony belleýän güýçler e, hatda Türkmenistanyň konstitusiýasyna da agzalanok. Ýöne şolary bellemäge, şolary işden aýyrmaga prezidentiň ygtyýarlygy ýok. Bolmasa görkezlerdi şu prezidentiň ygtyýarlygy hökman görkezläýmeli konstitusiýada. Şu ýok bolsa, diýmek şony şu wezipelere prezident belleýänokda kimdir birler belleýär. Şoň üçin hem şony Konstitusiýadan aýrypdyrlar. Öňler bardy ol Konstitusiýada. Ýöne Konstitusiýanyň soňky nusgasynda, soňky girilen üýtgetmelerden soň şony aýrypdyrlar. Ana meň aýtjak bolýan zadym prezidentiň nähili oýnatgy, ýöne marionetka bolup oturany. Indem-inde seredip görýän ol indi şu gün bir maglumat çykdy-da, bir iki sany ýaş gyz ýörite öz derňewlerini geçirip, şu Şotlandiýadaky banka geçirilýän pullaryň üstüni açypdyr. her aýda azyndan kyrk million dollar Türkmenistanyň walýuta fondundan we Türkmenistanyň bankyndan Şotlandiýanyň bankyna geçip pul geçirilýär. Ine şu gün üns berip görüň, eger gyzyklanyp görseňiz, şu gün görersiňiz, ýaňky halkyň öňünde hasabat diýip maglumat çykypdyr. Şu gün wideo ýazgy çykypdyr. Şonda-da anyk ýaňky maglumatlar getirilýär. Oň üstesine o taýda oglunyň Serdar Berdimuhamedowyň hem ýegeniniň adyna registrasiýa edilen kazino bar, London. Näme halkara guramalary bilenokmy şony? Şo pul ýuwuşlyklary bilenokmy halkara guramalary? Ol hany ota Britaniýanyň ýaňky korrupsiýa garşy göreş alyp barýan guramalary näme üçin kontrollyk edip öňüni alanok? Diýmek, şony islänoklar diýmek, kimdir birilerine şo geçirilýän transaksiýalar bähbitli, şondan başgadan peýda görýän güýçler bolmaly, adamlar bar bolmaly. Ana şu zatlaryň pikirini ediň, men diýjek bolýan. Ýöne ýerden bolanok, ine häzir halkyň ýurduň puluny ýöne daşary çykaryp otyra ol. Diýmek, şu ýagdaýyň gowulyk bilen tamamlanmajagyny bilýändir. Ýöne giden ýagdaýynda naýdaly, onda gaçyp gitmek hem mümkin, ýurdy häzir şeý diýip, başyna geýip taşlap gaçyp gitmek hem mümkin. A ondan soň nähili bolmaly? Kim gelmeli o taýy? Häzir prosta pustoýe mesta diýilýär-de, orslarda aýdýar. Şol hökümediň ýeri, ýeri häzir guwurk galjak. Ýerine kim geler? Ol Hramofowyň hem gidýär, oň yzy bilen Žadanyň hem gider. Sebäbi olar hem bilýär başyna nähili gün geljegini şu şoň gitse. Diýmek, şoň ýerine ýa-da ýa-ha häzirki oturan çinowniklerden biri aljak bolar, ýa-da haos dörär. Şol haosyň döremezligi üçin häzirden taýýarlyk görmeli, ýurduň içinde taýýarlyk görmeli. daşynda däl, ýurduň içinde taýýarlyk görmeli, adamlar hereket etmeli. Bolmasa şol maslygyň daşyna şagal üýşüşi ýaly, oň daşyna häkimiýetiň daşyna geljek her hili tötänleýin adamlar köp bolar. Oň üçin hem men bir mysal getireýin-dä, şu şagallar diýlen mesele bilen men bir bir simwoliki neme-dä, metaforiçeski. Şol agzybirlik halk hereketinde iş alyp barýarkak, Indi şol Sowet Soýuzynyň edil şagşamagynyň öň ýany 1991-nji ýylyň 19-njy fewralynda 19-njy awgustynda eger bilýän bolsaňyz GKÇP agdarylyşygy diýilýän bir waka bolupdy. Olam edil şo döwürde eýýäm SSR-iň düzümindäki 15 respublikadan 5-si ýurduň düzüminde SSR-iň sastavyndan çykypdy, düzüminden çykypdy. Indi galan on ýurdam edil, e, on respublikada edil çykmagyň bosagasynda, dargamagyň bosagasynda durdy. Indi şony şu Sowet Soýuzynyň kommunistik e, nemesini saklap galmak üçin dilluşuk e, gurnadylar. Şol köne köne pikirli kommunistler belli bir çinownikler bir topary Oňa da ýanky Gorbaçýowyň wise ýanky wise prezident da şu Gorbaçýowyň orunbasary Ýanaýew ýolbaşçylyk etdi. Genadiý Iwanowiç Ýanaýew şoňa ýolbaşçylyk etdi. Indi şonda Olar wagtlaýyn häkimiýeti ele aldylar, Gorbaçýowam daçasynda tussag etdiler, onam ýaraman ýatyr diýip yglan etdiler-de, indi ýaňky Soýuz respublikalarynyň liderlerine jaň edýärler, ýaňky biz täzeden Sowet Soýuzyny dikeldýäs, kommunistik režim öz nemesinde galýar diýip bara. Indi şony şu erteki güni, ertesi gün jaň edenlerinde, ýigriminji awgustda Nyýazowa jaň edenlerinde, kak ras şoň ýanyna, Nyýazowyň ýanyna Nurmämmet Hanamyhow otyr eken-de. Indi şoň özi gürrüň berýär-de, Hanamyhow.

Gorbaçýowym işden çetleşdirilen. Indi şony gollamaklyk bar, ýaňky agdalyş, dil duşujileri gollamaklyk watan dödükligine o wagt deňelýärdi-da. Ýa Gorbaçýow resmi prezident bolup otyrda Sowet Soýuzynyň. Oňa garşy dil duşujilerem gollamaklyk, o hem watan dönükligi bolýar. Ondan näme bolýar? Aradan bir 3-4 gün geçýär welin, ýaňky hemme dil duşujileri Moskwada tussag edýärler. Indi Nyýazow titräp otyr Aşgabatda. Häzir indi öňki Gorbaçýowyň adamlary muny çagyryp, tussag eder diýip. Indi şu ýagdaýda nähili bu neme boldy? Ýagdaý ýüze çykdy Aşgabatda. Indi biz e, Marda öz e, Maryň bölüminde agzybirligiň ýygnagyny geçirip geçirip otyrys. Indi nähili hereket etmeli, näme taýýar bolmaly? Häzir kommunistler ýene häkimiýeti ele alýarlar. Bu ýene-de kommunistleriň diktaturasy e, gurnaljaga meňzeýär diýip. Aşgabatda da biziň egindeşlerimiz Magtymguly Magtymgulyň ýadygärliginiň ýanyna ýörite şu şu meselä bagyşlap ýaňky demonstrasiýa gurnadylar. Indi demonstrasiýa gurnaýarlar, agzy biriniň adamlary barýar weli. Indi indi Niýazow mahsuba uruldy-da. Indi Niýazow häzir tussag ederler diýip hemme kişi ynandy. Şoň üçin hem Niýazowyň düýn syrtyny ýalap ýören adamlar köpüsi ýaňky demonstrasiýa bardylar. Ömür agzy biriniň ýygnaklarynda gelmeýän adamlar ömür e, sesleri öz ýüzlerini görkezip çykyş etmeýän adamlar Niýazowyň e, näme şahsyýet kultuna garşy e, birden geroý bolup, gahryman bolup, ýaňky demonstrasiýa bolup, agzybirligiň adamlaryndan itekläp, ýaňky soň gürrüň berýärler-de biziň eginleşlerimiz. Ynha, demek parlament döretmeli, köp partiýalyk döretmeli, ine men lider boljak, adamlar meň daşyma geliň, ine men aw taýýar men hemme zada diýip. Ondan soň näme bilen gutarýar? Ýani şu taýyp bir ýüz töwerek adam ýygnanýar-da. Şoň bary-ýogy diýe bir otuz töweregi ýaňky agzybirligiň adamlary, guramaçylary boldy, galanlary ýaňky ýaly tötänden gelen şagallar boldy. Bagyşlaň ol men şagallar diýmeli bolýan. Içinde hawa bady bir çyn ýürekli adamlaram, halk üçin alaja etjek adamlaram bardy. Men ony boýun alýan. Ýöne içinde ýaňky Nyýazowyň syrtyny ýalap ýören adamlaram ýeterlikdi. A bu günki günem birden gahryman boldular. Sebäbi näme? Niýazowy maslyk diýip hasapladylar, ana, Niýazow maslyk, indi oň maslygyny ine şagallar ýaly bolup indi näçe çekeleseňem bolýar diýip düşündiler. Soň näme boldy? Hawa, ertir ýene-de şu demonstrasiýany dowam etmeli diýip dargaýarlar. Yz ýany bilen hem ýaňky nemäni guramaçylaryň bir üç-dört sanysyny e, organlar äkidýär. Sorag äkidýär. Olar hem türmä-de basanoklar, kamera-da salanoklar, ýöne sorag äkidýärler. Onsoňam şony ertir gurnamarsyňyz diýip neme edýär. Ýöne Nyýazow batyrynmakdan gorkýar. Sebäbi entek Nyýazow öz ykbalynyň nähili boljagyny bilen bilmän otyr. Onsoň şoň üçin hem olara degirini bilenok. Indi bu habar ýaňky demonstrasiýa gatnaşyjylara ýetýär. Şol demonstrasiýany gurnaýjylary soraga çekipdirler diýip. Ertir ýaňkylar baraýsa nädersiň? Şo düýnki ýaňky gahryman bolup çykyş edenler. Soraga çekilipdir diýen gürrüňiň özünden eýýäm gorkup balaklaryny dolduryp ertesi demonstrasiýa bir dört bäş sany adam barýar olaram polisiýa ýaňky milisiýa şo döwrüň milisiýasy kontrollyk edip şolaryň öňüni alýar ýöne kän onda-da batyryn bilenoklar ýöne meň diýjek bolýanym e dek düýnki gahryman ýaly bolup çykyş eden adamlardan birem görnenok ana meň diýjek bolýanym häzir titräp oturanyň içinde, şo taýdan Nyýazowyň režimi, ýaňky Berdimuhamedowyň režimine gulluk edip oturan adamlaryň içinden gahryman bolan bolup, men indi halk üçin etjekdim, menem režimiň pidasy boldum diýip çykjak adamlar tapylar. Eger hökümet agdarylyşy bolsa, opportunistler tapylar. Ana, şolara ýol bermeli däl. Sebäbi şolar ýaly adamlar ýene häkimiýete gelse, Ýagdaý häzirkisinden ýaly üýtgemez, sebäbi olar halkyň aladasyny etjek adamlar däl, eger etjek bolsa şu wagt, şu bada çenli özlerini bir ýerde görkezerdiler. Indi şoň öňüni almak üçin näme etmeli? Şoň öňüni almak üçin ýerlerde iş alyp barmaly. Ine ýazýarlar da, maňa da ýazýarlar ine. Hat bilen hem ýazýarlar. Ýol başçylyk edebiljekmi? Bize bir liderlik edebiljekmi? O ol Biz bärde daşary ýurtda biz näme edemizde-de ol içinde gerek esasy hereket hawa bizinde daşary ýurtda menem işleri kardinirlemäge taýýar. Men taýýar hyzmatdaşlyk etmäge-de eger hakykatdanam taýýar adamlar ýigitler oglanlar gyzlar bar bolsa. Bizem goşandymyzy goşubiljek ýöne meň esasy aýtjak bolýan zadym ýerlerde her bir obalarda ýaçeýka döretmeli. Näme üçin ýöne bu zatlar näme üçin ýol alynok henizem adamlar näçe kommentariýa ýazsalar ýazybersinler hat ýazsynlar ýöne gorky duýulýar. Hatda ine maňa ýazýan hatlarynda öz atlaryny familiýalaryny gork görkezi bilenoklar özlerem aýdýar men men saňa ynanýas diýýär. Men biz saňa ynanýas ýa-da men saňa ynanýan diýip hat ýazýar-da aşagynda adyny familiýasyny goýmakdanam gorkýar. Eger siz daşary ýurtda ýaşap Biz ýaly adamlara hat ýazanyňyzda-da öz adyňyzy, familiýaňyzy gizleýän bolsaňyz, ol nädip onda siz gurnajak bolýaňyz bu öwrülişigi? Bir-biriňizden ýöne gorkup, öz kölgäňizden gorkup ýören bolsaňyz, bir-biriňize janyňyzy ynanyp bilmeýän bolsaňyz, daşary ýurtlarda öz töweregiňize pikirdeşleriňizi ýygnap ýaçeýka döredip bilmeýän bolsaňyz, ol nädip siz bu işi amala aşyrjak bolýaňyz? Biz ony edip bilmeris-ä. Biz ýalylaňam öz edibiljek işi bar işler bir kardinirlemek bar. Ýöne men soraýan maňa hat ýazýanlardan men aýdýan bir töweregiňizde pikirdeşleriniz barmy bir ýygnap biljekmi ýa ýygnadyňyzmy diýip soraýan men. Aý ýok biri bar. Ýa ikisi bar. Aý ondan men täk çekinýän. Aý näme şolar ýaly jogap jogap berýärler. Ol o nähili bolýar bir azajyk sizem bir inisiatiwany ýerli ýerden el alyp, hereket etmeseňiz, ol ýagdaý üýtgärmi? Ol anonim hat ýazmakdan ýagdaý üýtgänok, anonim ýazyberiň näçe kommentariýa ýazsaňyz, öz ýüzüňizi görkezmän, adyňyzy görkezmän. Ýöne ondan hiç hili goşant ýoga bu bolýan häzirki herekete. Ol ýerlerde siz ýaçeýka döretmeli, neger ýurduň içinde esasy hereket döremeli häzir. ýöne bir mysal getirip göreýin, näme bolşewikleriň e, tejribesinden. Bolşewikleriň ideologiýasyndan, ideologiýasyny almaly diýen mokda, şolaryň bir iş tejribesi bar, şolar nädip rewolýusiýa gurnadylar. Ýerlere gitdiler, obalara gitdiler, ýaçeýka döretdiler. Onsoň belli bir wagt gelýär, egidir gazda-gazda şu ýagdaý bişişip, ýygnanmaly ýa, nirik barmaly, ana barmaly. Adam ana şeýdip üýşürdiler olar. Nirek çykmaly? Ýa nirde demonstrasiýa geçirmeli? Sebäbi ýem adamlar taýýar, struktura görnüşinde. Şoň ugrunda iş alyp barmaly. Ana bizden maslahat soraýan bolsaňyz, indi bize ýol görkeziň diýip e, haýyş edip ýazýarlar-da. Ana şol ugurda işläň, esasy edilmeli iş. Ol ýöne boş ýerden hiç zat döräbilenok. Ol nädip o taýda bolýana lokalny, o taýda biri çykyş eden bolýa un talap edip, ýa-ha jaýymyz ýykyldy, ýa şu üçegimiz ýykyldy. Ana bu taýda biri talap eden bolýa. Oň bilen ol ýagdaýy üýtgedip bolanok. Biz bu zatlary näçe wagtdan, näçe ýyldyr bäri görüp ýörüs, şolary lokalny ýöne bir bir reaksiýa bildirmek, bir protest bildirmek ýa bir nägileligiňi beýan etmek bilen çözenok, guramaçylyk gerek. Şonam ýerlerde adamlaryň özleri etmeli. Daşyndan gelip edibilmeli däl, biz ýaly adamlar biz bar bilemizok. Biz diňe daşyndaky işleri koordinirläp bilýäs, emma içinden adamlar gerek, inisiatiwny adamlar. Şony başlaň. Emma daşynda näder hereket gerek bolsa, men taýýar koordinirlemäge. Mysal üçin-de, başga zady indi Halmyrat aga bar, beýlekiler bar. Olaram taýýar, öz ýerlerinde eýýäm edip ýörler. Ana, meň esasy aýtjak bolýan zadym şondan ybarat, şo bir azajyk öz ýagdaýyňyza özüňiz ilki baha beriň. Sebäbi Magtymguly atamyzyň aýdyşy ýaly, Adam özün bilmez, ham-hyýal bolar diýýär-de, ilki öz ýagdaýyňyza düşüniň. Näme üçin bolanok şol? Nämeden başlamaly? Onsoňam howlukýarlar, hany, hany bir indi bir hereket ediň, hany bir suwda beriň, hany bir çaltrak. Oglan aglar, suwdana wagtynda bişer diýipdirler. Da ýagdaýy howlukdyryp bolanok, sebäbi şol ýaňky ýaly zatlaryň esasynda bişişmeli. Halkyň özi şo guramaçylykly hereket edip, şony ýörite düzgünleşdirmeli, sistemalaýyn iş alyp barmaly. Lokalnyý, ýöne lokalnyý, me, bir ýerli olar ýaly bir ber bildirilýän bir run üçin ýa na bir tebigy betbagtçylyk üçin bildirilýän protestler ol massawy haraktere, massawy nämä eýe däldi, häsiýete eýe däl. Bu taýda guramaçylyk ýok. Şonuň üçin içinden şu zatlaryň hemmesini koordinirläp bilýän güýç gerek, adamlar gerek. Onsoň hem şol adamlar ýerlerde pikirdeşlerini tapyp, ýerlerde ýaçeýkalar döredip taýýar bolmaly. Ýagdaý diňe şu ýagdaýda üýtgäp biler. Daşardan gelip ýa bir sud karar çykaryp, ýagdaýy şuny üýtgeder diýiber diýlen umytdan şoňa şoňa ýöne umyt baglap oturma oturmaň diýjek bolýar. Bul ugurda-da hereket ederler. Eger hereket etjek adamlar bolsa ýazsynlar, pikir alşarys, işleri koordinirläris, bul ugurda-da hereket ederler daşary ýurtdan. Ýöne ýurduň içinden hereket gerek. Ana meň şu günki esasy aýtjak zadym Şol indi umuman men häzir şu taýda diňleýjileriň beren köp sanly soraglaryny bir näme jemläbräk jogap berdim-de umumylaşdyryp sebäbi hemme soraglara ýekeme-ýeke jogabam berip bolanok. Ýöne men şu günki gün ha şeýleräk halka ýüzlenmek makul bildim sebäbi gaty görmäň onsoňam men häzir şu şu gün birazjyk gatyrak gönümenräk diýýän halkada bir näme bil öz e, pretenziýamy bildirip bolýan ýöne şuny diýmeli Diýmeli sebäbi şo ýagdaýa düşüniň, näme üçin bolmaýandygyna düşüniň, sebäbi içinden herekediň ýetmeýändigine düşüniň. Şol ugurda hökman içinden iş alyp barmaly. Kyndyr, howpludyr. Ýöne şo kynçylyga, howpa döz gelip, şoň ugrundan şol ugurdanam, şo ýagdaýdanam bir çykalga tarap hereket edip, çykalga tapyp hereket edip bilmeseňiz, ýagdaý hiç haçan üýtgemez. Birden bir zat üýtgäýende-de, häkimiýetiň başyna halkyň aladasyny etjek adam gelmez-de, ýene-de ýaňky ýaly şagallar geler. Şol şagallara şony aldyrmaly däl. Halkyň aladasyny edäýjek adamlar barar ýaly edip şert döretmeli. Şonam ýerlerde adamlaryň özleri şony amala aşyrmaly. Ana meň şu günki aýtjak zadym şulardan ybarat. Häzirlikçe-de hoş sag boluň.